Xencer da Sipura wî, Zengulora wî got bigurînin. Şerek niqaba û hev dek Sûriya de çêdibê, Esîya dek Sûriya de çêdibê. Divê Elî Îbitî çavê xwe li Cimo digerînî. Xwarina xwe bixwe lê nexweş ke ser xwarinê de ez xwe bikujim. Li ber xwarin hecî xwarina xwarin rizq e. Ka rizqê xwe bixwe nûk ez ê ez ê ez ê ez ê dermanê we dimo. Şevekê bi zî sarofên safên dikuje û tola Elîkê Betî dihilêne û eterengê li ber Mecîd dixe, Mecîd jî hespê têne xwarê û berê xwe dide Cimo. Tavêjê Cimo jî ho zilama Zengilorê re digurêne, wiha Sikurê re digurêne û hişk amê xwe yê Çelebî girt heta ku ji gotinên çîrokên me dibê heta xûnê di ber guha re avê, di guhê wî hingî kişandin. Dem baş temaşevan û bînerên Ajansa Bedeng. Îro babetê me yê dîrokî li ser kesayeteke me ya Kurdî ya civakî ye ji eşîrek ji eşîrê me yê Kurda ye. Ji eşîra Aliga ye. û bûya mezinê eşîra mezin ya Hevêrka. Ewa Alîkê Batê bûyîna vî tê naskirin û em zanin ku bi mêraniya xwe ya camê re navdar bû û di cihê mînaka de bû. Dema ku yekî gotiba ne yekî ti mêrî, ku doma hatibûyî Alîkê Batê. Ya navna ez bûma Elîkê Batê di vê bûyera ha de pesnê xwe bi xwe dan ji mêraniya Elîkê Batê. Elîkê Batê kî ye? Ev xwe li gundê Bizîzexê yê herêma Midyadê ji dayîk bûwa hezar û heşt sed û heştê û du duan. Navê wî bi xwe Elî Elîyê Batê Hesenê Osmên. Hesenê Osmên ji malbata camêrê mala Haco ye.

Kengî bû mezne eşîra Hevêrkan piştî mala Elî Remo. Elî Remo û Evlkrîmê Elî Remo piştî ew ferman hatine serê wana. Eşîra Hevêrka serkirdeyeta wê na rêberiyayê hate guhardin. Keta destê Elî Kêrbatê de yê ji xwe ji mala Haco ya weka me gotîn.

û hacê piçûçek yê û ew jî temenî wê yan xas temenê Eliyê Elîkê Batiya ew hacê piçûkê yê xelkê me yê tebespiyê ne. Bûyera go heyfa hacê amê xwe hacê Masin Hilandî çawe bû divê dema go amî çelebî mêrba mirêba mêrba gund paqij dikin yani weke golê bû cihê avê bû mêr bû paqij dikirin çelebî jî gota Alîk got tu jî xwe berde nav û karkera da tu jî avê paqij ke û heriyê derê xe Alîk çardeh salî bû lê nexweş hat lê nexweş ew gotina çawa amê min dibêjê min tevlî paqijkirinê bibe Dibêje awr ji amê xwe dan, amê wî jî bi ser hiribû, destê xwe lêda, ew jî xwezir kira amê xwe û hişk amê xwe yê çelebî girt, heta got ji gotinê çîrokên me dibê heta xûnê di ber guhara avê di guhê wî jîngî kişandin. Wî kişand bê hema amê çelebî jîngî azi bû, ser hilbû xeberin tu jî gotin de gote ew mêrî hera heyfa amê xwe yê hac welêna. amê xwe yê Haco hêna. Haco nozê eşîrê bû lê gelek cara serê xwe li ber Osmaniya jî hilda bû. Di şara da berxwedan kiribû. Encama vê yekê ketibû şikefta da xwe diparist. Di bê carekî dişkeftê şiketa çiyayê Behgokê de bûm û di di birayê me Êzîdî jî pê re bûn ji ber Tirka Osmaniya xwe dabûne alîkî. Cimo heye, cimo heye ê got Alîkê vatê heyf cimo hilandî. Di bê cimo Xwest ku serokatiya eşîrê bigire Cimocana bin Cemîl Cemîl xwest serokatiya eşîrê bigire ew ji hêzeka xwe çêkir û di nav dewleta Osmanî de jî piştgiriyayî hate kirin û hêzek danê an qelbê sirriyek danê yeka leşkerî danê da ewî jî hate hate li çiya gereha geha ber devê şikeftê û bakira Haco, Haco, Haco go kî ye? Go ezim, go were mizgînê dî min ta dewleta Osmanî lêbûrî ji te re daya, yanî efû ji te ehniya. Bawer nekir, divê cimo jî çi kiribû em xwe wek em zanin, bawerî me ewlî jî xurt in bi Qur'ana pîroz jî, cimo jî Qur'an bi xwe re biribû û li devê şikefte bi Qur'anê stûn xwe got, bi vê Qur'anê kim lêbûrî ji te re dana, rabû bawer kir. Dema ku Hac û herdu cemêrê Êzîdî paya bûn, hatine xwarê, hew meydan gova hêzeka leşkerî kêşiya we û li wa girt û li dor pêç kirin û cih de çekê wa li wa standin û kuştin. Lê beriya ku bikujin ji ku Haco dana erdê, Cimo jî raşta xencerê da sikura Haco ku bigurênê mixabin ne ku kî nexweşî mê kurda hene çîrok û dibêjin temaşevan û

Cimo hacı Sukureyre gurand û şka me got herkêdiyê Êzîdî jî kuştin. Li vê derê wextê ku li ser mêrbê Çelebî dibêjê dibêjê Elîkê Batê ti ew mêrî here heyfa amê xwe hacı hilêna ji Elîkê Batê re dibê meraq û dibê kul dibê kul. Tê çiye ne çiye ji nama xwe ji hevjîna Hacê Mezin xwe dipirsê. Divê çi mesele te divê welaye kaya cimwa halo amê te kuştiya. Divê ka mena azem tivinge kavîna li malê ya. Ka wî tivingayî derxe ji min re derxa. Destpêkê ji namayî nadiyê de divê ji namê ew tivinga got ev pazdeh sal xwe pazdeh sal bi têve çûbû. Pêçiyayê bêt qepara de filandî bi mîna darekê qete kasina Ti xêrayê nîne divê ma bi tevinga serbilindaiya şanazîya ma pêk bênê. Ka wê tivingê bide min? Birabê nama jî qayil bê tivingê didiyê de. Tivingê didiyê de lê jê re dibê mitala. Dibê mitala dibê tê kuştina pêk ênê. Werhasil Elîkê Batê jê re navêjê. Di çîrokana çawa Elîkê Batê heyfa amê xwe hac û hilan. Yek jê dibê di şerê wa ji xwe em neçar in. Carna jî wextê me xaftin dikin behsa navê eşîr nexwewa bêjin ji ber ku dîroka me eşîr in, rêxistin in, komala ne tiştê hûn in e. Şerek niqaba wa dek Sûriya de çêdibê, eşîra dek Sûriya de çêdibê. Divê Elîkê bi ti çavê xwe li cimo digerênê. Li cimo digerênê ku ji bo xetê heyfê hêlênê. Beriya cimo Mecîd bîne, Mecîd kurê bînaya. Ev ahlîkê çi ye? Çîrok li birêkî dibêje divê tivingê li ber mecî dixê, mecî di hespêtêne xwarê û berê xwe didê cimo. Tavêjê cimo jî cimo jî têne xwarê lingekî cimo hespê ve dimên de eleqa yek digihe erdê cimo dibêje ma tu kî ev ev vê halo mêr xas bê ez beranê sorim. Xwedê dibê ez beranê sorim Nastikê, nastikê di bêla û mana te hatî heyfa amê xwe hacone xwe mana ez xitiyar bûma ez têra heyfa amê te nakim amê te zilamek bû bêne min kurê te jî kuştiye min mecîz jî kuştî min tu jî kuştî hûn her du bina heyfa amê min di wê dirabê cimo dikujê Çîrokeka dî bi rengkî dî tu dê hezî mesela destanê me ya, çîrokê me ya, dîroka me ya, carna jê der hena rengereng in, dibê ku carna jê derê ho ne bi dilê hevalî ho jî bin, lê ho weka lêkolîna dîrokî hova jê dera bikartînê hova jê dera behskê. Çîroka dî ya ya dibê dibê Elîkê Betê mal hêviya heyfa xwe, tola xwe ew gotina amî çelebî jê re bû meraq. Divê heta bihîst go Cemo, şixwe Cemo hingî dibê navî bûbû Cemîl Axa ji ber wî serokatiya eşîrê girtibû ji dêla Haco. Ew jî bûbû mazindekî eşîra xwe. Divê ne ji dêla Haco. Divê Alîkê Bapê kete pêşayî de zanîbû ji filanî rêyê re wê werê çil siwar pêşiya wî nabû. Çû kete pêşayî de tinga xwe danî ber xwe û ling danî ser lingekî û li pêşiya wa de rûnişt. Divê Hesenê Heso serokatiya her çil siwarê cemo bû. Wextê giha de hema alî gotiye got weke gotnameya kurmancî sêwelek û tu çi dikê li vê derê? Got Elî Kêbatî gotî de tu zanî got çil pezê min hebû û beranekî wa hebû ew beran winda bûye lê niha dihat me çolê li gora ew beran xweriye. Ew xwe mebest û mînak di vê hevogayî de hene. Hesenê Heso tê negihişt û dihare lûsî wele ku goha me beriya xwe here çîtir e derbas be. Heya kulawî ne ewa kulawî ne kiya cemo cemo û kurê xwe bê kurî Ramazan ev çîroka me ya dibê wlet bicî ew dû wa dihatin dû wa dihatin dibê cemo jî giha Elîk ewî jî gotî çi dikê li bê dîsa Elî got çil pazên min hûn çil pazên min hebû beranê hûn da wa ez hatima li beranê xwe digerim lê min dî gura beranê min kuştiya

Çêlikî yo. Yanî kevce çêlikî herê me me çêlika heye ev jî em me erebiya ye. Divê ku ji ser vî navê kumê çêlika nîbû. Divê sê ku li avêt na Elî li kumî ket. Di Elî dî de firîn Elî ya yanî ya heşta tirnga xwe vêje wî berê xwe berê xwe da. Berê tirnga xwe da cimo danî cimo cimo li hespê de anî xwarê. Çaspey de anî xwarê dîse cimûd bicim hatî kît bicim berane sorim bê wala nexwe te heyfa xwe hela Ramazan bavê çî. Piştî cimo dikujê tê oda wana her çil siwar wê li odê em go hêjano jêder caran çîrokî namedana cana rinkî e, roman û efsan jî têde derbas dibin dibê tê odê gova oda her çil siwarî ser xwarina xwe de ya. Bi Alîkê Batê destê xwe destê xwe dengê her du aliyê deriyê û dê Hesenê Hesoyê mezine ya her çil swarî berdiyê kenê xwe pêt kêdibê tehtî vir çi. Dibêje dika xwarina xwe bixwe lê nexweşike ser xwarinê de ez xwe bikujim, li ber xwarin hecî xwarina xwarin rizq e. ka rizqê xwe bixwe nûk ezê ezê ezê ezê dermanê we dimok mancî gotî divê piştî xwana xwe dixwe û çitkê ser mêraniya alîkê betê divê divê her çilî timigê wa komkî dînê wî alî û ser xwanê dena û tê piştî xwana xwe dixwe her çilî girê dê û mazotê tênê û wate şewitênî. Piştî wate şewitênî jî hest û kê wa nûka dişûyê û nûka wa diveşêrî û tê cem ji dama xwe. Ji dama wî dibêje erê me ta cemo goş me ta ew çil siwar kuşt ew zilam kuştin bêje min heyfa her kê êzîdiyî hilend. Mesela tolhildana Elîkê Betê ji Hacûyê Amirî re bi vî rengî tê gotin. Elîkê Betê weke em zanin hevalekî wî jî piştî bê mezin eşîra hevêrka ya ku aliga yek ji wana ya. Hevalekî wî yê xiristiyan jî heye Şemûnê Henê Heydo ev jî dikevne tora me de di çîrokê me de gelekî zengîn e. Şemûnê Henê Heydo jî ew jî mêrxaseka

leşkerê wa haya leşkerê hevêrka û yê Şemanê Heydo haya di cenga de bi ser dikevin cenga bi ser dikevin heta rojekê Osmanî ji watên serê bêhvilê bêm çi bikin dibe em ê wab di zî bigirin Elî kê betê û pisnamê xwe ewna li odê rûniştîne û Şemanê Henê Heydo hêzeka Osmanî bi ser wa de digirê û wa kelepçe dikê û wa dibine zindana xerpêtê û dibine zindana xerpêtê pênc sal çar pênc sala zindana xerpêtê de xerpêt jî ew jî bakurê Kurdistanê ya lê dûrî medya dê sê sed kîlometrî dimêne zindanê de heta şemonê heynê heydû di zêra dê dergehvanê zindanê dibêjê me berda êvarekî berê berya sibê tev de. Wî bo pismav newaya dijî hebûn bare girtî, bal direvin zindanê Şemûn û Alîk xwe xilas kin lê ewî dîse têne girtin. Têne girtin Şemûn û Alîk e, derdkevin û tên berê xwe dine Midyadê, Midyadê me got sê sed kîlometre. Çi salê zindanê derketin hezar û neh sed û sîzdeh di zindanê de derketin. Berê xwe dane herêma Midyadê, li herê me hê negihayî Midyadê birê demana payana westahana li çolê digihne şivanekî li Kurik el Kurik madenê li herê me Kurik madenê digihne şivanekî dibêjne şivan ka gezek nan hebê qurtek şîr bide me an berçîna yê şivan li Wadmeyzênê bê bawer bika

Çitkî û dibêje yê ku navê we bidê hikûmetê xelatek jî li pey we heye. Di bawerê şivan dew wat qerit çi qereqolek nêzîkî mîna ye, çêv tê ku va feqîrkekî leşkerê wê timgehî pê re wê hatiye ku wa bigirê. Wextê tê Cem Elîk û Şemûn mana her du jî mêrxasan bi cihê di xweddarinê de wî digirin û timgehî jê distênin lê di meyzênin Gunehaka deyna ku wî nakujin û dibêjine wî yê şivan jî dibê xwe yad ke tu Kurdî wela tu ne Kurd ba me yê tu kuştibana lê hera em ê te dine xatirê Kurdîya te heta. Tu rabê deyna kine wîna jî û riya xwe berdewam dikin û tên. Tên li dîse bi rê de li herê me dara hênê cem licê dikevê herêma Amedê de li wê derê li qayî siwarekî dibin. Qayî siwarekî dibin siladin siwar dibin ne siwar dibê dibê bawer ke em gelekî riswa bûne. Çend rojê me em xeyatê em mostehanan, şiştî ne şiştî çî Tu nikarî alî me bikî. Ê siwar tê li wan mêzên ew jî ew jî qewî jî bîstiya ku di dua nanê bal dana hepsê û dewlet li wan girê û xelat daye. Lê yê siwar dilî wî Wextê şewitê û ber wiha dikevê dibê ser her du çava. Ê siwar wiha dibê mala xwe wiha dibê mala xwe û e, li malê beranekî ji ware digurînê û xwarinekê didê wiha û ê barî wiha dişwê ê wiha dişwê şwê dibe şwê û rehat dibin heta xwe rehat bin heta sibîhî sibîhî jî ê ew camêrê siwar dibê dibê ka azê heneka bor rêkim zêrevaniyê e,

Heldîkê betê navdara bêj nebêjin nakûkiyê meyê netewiyê kuyê Kurdî her peyda bûne çi neqaba eşîra de bê neqaba rêxistina de bê neqaba kesa de bê neqaba partiya de bê em jî wek çi milata hê nakûkiyê me jî hene belkî nakûkiyê me bêhtir jî bin belkî bêhtir jî bin Elîkê betê jî ketiye şeran da şerê eşîrtî neqaba mînak Sofî Birahîmê Elîka û Elîkê betê Elîgî

Di ber bi Nisêbînê de li nêzîkî Nisêbînê di herêma Navala Kortê Navala Kortê li cem Nisêbînê bi li wê derê mila tên Nisêbînê wa gunda hemûa xwe lev kom kiriya bi tilêliya çine pêşiya Elîkê Batê Şemonê Henehede û artêşa wana yanî dijî Osmaniya bi ser ketiya. Divê ji li wê derê ji wara weka weka zê weka xwarinê çêdikin. hema jinê gundar tanûra bi tanûra nan çê dikin bi tişta ji ware tên û xwarinê ji ware tên û gol ware bi wawe bila eşkereyê wan heva wa têr xwarin dikin li wê derê rûniştîna dayîkeka kurd tê xwe tavê jî weke bijî tor û bixtê elîkê betê xêre ya dî dibê ev dî sê sala kurê min zindana nisê bînê de ya û bêguneha û hikûmeta Osmanî dewleta Osmanî kurê min naberdê Divê şemûn çavekî didê Elîkê betê. Divê Elîk ev barekî giran e em nikarin zindana vekin bo kotek ev dewleteka destê xwe bi ser kavoka Elîk didarê. Elîk na dayîkeka hatiya xwe ev tolê bextê wîna divê ez divê ez vê sozê pêk bênim. Bi ser çavaya dê telmihaya ez kurê te zindanê derêxim. Divê piştî ji wê ji wê ji wê nevala kortê xilas bê ew ew ew ew ahing û ew rûşt nawana divê ji xwe re dikê armanc û herê zindanan sêvînê û diçê jî diçê zindanan sêvînê û cem dergehvanê wê û li qayîmqam jî li qayîmqam xwe jî dibînê dibêje xor tege cem te heye filan kes e filan kes e û dayîka wî tenê heye û bê bava û sêvî ye û bêgunah zindan divê tu yî berdê Divê yek qaîmqam bijî ev biryarê ha siyasî ne divya dewletê ne ez nikarim vê yeka henê bikim. Xol me bigir heta demekê. Alîk divê xem nake sê roj tera mawa yanî mehelet sê rok tera roja sî ew kurkitê cem ciya xwe tê mala xwe. û xaza jê dixwe Elî û tê sêr û çar û pênc û derbas dibin kurik nayê Elîk hêzekê xwe re dibê û diçê zindananê Sêbînê û li deriyê zindanana Sêbînê bi kotek divekê û piştî deriya divekê zêrevanê novedarê Harisê hemûa girê didê wa qey dikê û dergeh li girtiya hemûa divekê. û hemûa di berdê yoxtê û hemûa di berdê navê berdana wîna zindanê re gelekî belav û nav miletê Kurd û herêma min diyadê de û herêma Nisêbînê de û agahî giha Osmaniyan jî dibê heta giha Xelîfê Osmanî dibê Xelîfê Osmanî biryara tunekirina Elîkê Betê de ne girtina wî tenê tunekirina qirkirina wîna de

artêşa wî ne artêşa wî jî heye lê artêşeka Osmanî ya Elî Kêbatê nikare artêşa Osmanî ber ku gelekî zor geran hatiye ser giravê tê nav artêşa xwe lev kom dike û gotarbêjekê xitabekê gotarbêjekê nava de dê û basa xibatkariya welatparêziya vadê û dibêje hêzeke herî mezin hatiye em nikarin navê hêzê hema her yek ji we Di cihê spasiyê de vega nemahalê xwe ez tenê em bila deh minewir em çine şikefte. Em di çiya de şer kir. Em di çiya de şer kir. Artêş bela bê nemahalê xwe deh kes dine dû. Di çê berê xwe dê çiya li gundê mitihê.

Saroxanê Sirhîl ew jî amekî bîne bê destîkê de heye bê gundî Alîkê Batê dikujin û her deh zêhrevanî û leşkerî bîna jî li vê derê divê wê çi cendekî wî kirin Saroxên Sirhîl dibêje dibêje Osmaniya cendekî wîna bidine mezê me zexê zê veşêrim cihê wîna Ew na qîma xwe nayênin. Cendekê Alî ki li bin herêma min diyade û ser ser mêr vekê. Yani cihê golaka û avê û kiskayê jiyê de ya. Bi darekê bi dalaqîn sê roja cendekê vî mêr xasî bi darê bi meyên dalaqayî heta vêce gundî piştî sê roja vî dibine min dî zexê dibe şêrên. Ka çi demê ya mana hezar û new sed û nûzdeh ya ev dawiya Alîkê Batê.

û dibêjê mala Haco Berdaym û beriya ku bigihê mala wa jî bê xebro serê xwe jî dişkênê û dest û lingê xwe jî dişkênê û û û me tor û bextê we de mala Haco kes ne stemkan hano adne serê min a ne mal waz vegrim ez ê nav we de bim dibêjê bawer dikim heta dest û lingî û serî ew rehet dibin nav we de dimênî şevekê bizî saroxênê serhên dikujê

Ya dî Tirkê Elîkê Biqî mêrxasê dema xwe bû ev gotareka welat ehmê bû. Cemalê dengibêj ê Kurd çîroka wî na dibêjê bi vîdeo me bi xwedê guhdar kiriya. Wekî Tirkê şwa mamostayê hêja Konê Reş pirtûkek ewî ser çêkiriya. Navê pirtûka wî ji stêrkên welatên qedexe. Ev jê derê me jî bûn, em hêvîna me bûyerek ji dîroka xwe ya Kurdî ronî kiribê û me kesayetekî xwe yê navdar me me jiyanayê piçikî me bi axaftin û bi nerîn me nû kiribê û me sûdek dabê miletê xwe

Me got em spasiya we û guhdariya we û spasiya ajansa Medûyî dikin ku vê derfetê dê me mehal û kesên xwe û dîroka xwe ya netewî û mijûlxê xwe dine xuya kirin.